Aloo, assalaamu alaikum ummaa tiyya. Nagaya, fayyaadha. Fayyaan qaba ummii tiyya. Ee, Maallaqa meeqa na hidhe silaa? Nagaha ummaa tiyya nagaha isinummaan jiruu gaarii naa jiraadhaa ayyo. Ee barana hajjiifin deemaa siin jee. Dhiis hanga umraan hundi dhumtuu hin hin galuu. Ee. Ah, yaa ummaa tiyya bar isin eh, takka illeen isin hin dhibin. Eh, nagayaan naa jiraadha ayyootis. Ifi fayyuma qabdanii mi? Kunoo anis nagayaan qaba ayyooti. Eh, dhume manninis. Wanni takka nafa finishingii qofa haa filaan. Hulaa fi kana kana qofa itti haayuu. Rakkoon qabu miti. ee g plus two dha ee hayyee hayyee ummiti hayyee nageetti hayyeeti ah tee olumaan jee hayyee takka sin diddu takka

Arraba akkuma addaati amma fide. Odees. Akkootte. Ee Dura kaa'imee hafuura baafadhu. odees na goota.
Fayyaan qaba. Fayyaadha.
Abdi faanoo fayyuma qaban ijoolleen.
Nagaya qaban fayya qaban. Ee bari haadha abdi. Har'a jabdu maatuu gaa si bira na fide. Waan jabaate rabbi nurraa qabu rabbi waan tunu haa laaffisu maal taate sila. Ee haadha abdi akkiniin jeeti silattuu gaa rabbuma kanuma furu. Insha Allah hawaasa irraan dhabu hanga sani. Mee ijoollee tanaatu na jala beela'e beelaalee argamu jirti. Mee qarshii kuma kudhan naa kennime.

Mee usni haadha Insha Allah abdii ijoolleen haa ergitu gaafa ijoolleen ergite siifin kanna. haadha abdii gaafni kun yoom ijoolleen yala dhumte beelaani.
Maal rakkoo qabu maan ta'anii gabbee carraaqiif gaa gabbee. Gabbee itti itti hammaalladhu itti waa hunda ta'e ilmoo abbumaa guddifata. Yaa haadha abdii akka akkas naan jettuufi miti. Wanni inni si bira dhufeefi kuma kudhan mee rabbumaa si kannaati. Niin deebisaa bar naan kannituu niin liqiidha niin deebisa dalagadheetiin deebisa inshaallah ammoo wan arra mala fure.
Yaa wana dhagay. Nuti waan itti kanninees namarraa fudhachuun bee. Amma immoo amma garuu ammaan siimee ammaan ol seenee siin jee bikka daa'imman ijaaran san dhaqeetii daleedu maallaqa hiree dhufe. Haali ka kanama furu haaliinis yaa furu. Yaa haadha abdi Eegaan gaa qarshii kun oluu siraa dhabe. Rabbiin kafuur rahimi inni isaa kannaati. Isa ka- Dhibbaa si kana dhibbaa si kana. eh, isa ka uume isaatti isaatti yaada. Nageetti na oolame guyyaa gaarii. Ah, Niin deema. Ah. Haaluma hiraara siyaasa. Zamanni kun Zaman hiraaraa sooni hangana gaa waraabessi kudhan fixu yoo ilmaan isaa gabbee hammaallatee waan akkaanti guddise ilmaan hin beeku. Eh, Lafaa fidani wanni itti kannan tun liqiin tun lafaa dhufti. Eh, Liqii liqii jaas deeme. Eh, Hiriyaa isaa itti dalagataa itti dalagatu haa. Anaatu horii jeeni.

Yaa haadha abdii mee qarshii kuma kudhaniin liqii si gaafadhe naa kanniin jeen ijoollee beelanna irraa jira. Akkasin naan jette haati abdii ammaa mana jaareeti mana uummata mana jaaru maallaqa kan elbe maallaqaas akkaawuntii irraa hin baasne guyyaa biraa naan jettee guyyaa biraa kun guyyaa biraa kun guyyaa kamiin jeeni. Meegaa akkasitti waanta kan qabuuti rabbi si haa furuu naan jettee haa na gadariite qaama guddaa kana qabdaati. Maa deemtee na feeyxee ijoollee sana dhakaa cabsitee muka beektee maa dhuftee ijoollee sana nyaachisina naan jette. Yaa haadha himan mee du'aayi naa godhi. Ka'eetiin gabbihee mee na dhagee rabbumaa fide rabbiin nuu fida. Ijoolluma tanaa je'ee ijoolluma daa'ima tanaa je'ee. Yoo ijoollee tiyya. Mee nima qoqqoblaa mee. Mee ammoo maallee nu dhabdee dhufte.
Ee yaa haadha imaan wanta kana beekun dhufe rabbii itti yaada ka'eetiin dhugaadha sababsadhaa je rabbiini ka'eetiin takka gabbee akkasitti suuqaa tana seenee inshaallah hammaallee harkaa irra darbadhee dhufe

Kanuma nyaadhaa gaa aannan hin jiru timee hoodha. Ah. Hoodhaa mee kanuman hoo atis mee kana dhiisi harkee hoo hoo. Hoo mee kanuma naa nyaadha yaa ilmaan kiyya hanga abbaan keessan fidu. Rabbi yaa milkeessu mee rabbi isin dhagaa isin joolle ilmaan kiyya mee du'aa godhaaf abbaa keessan kana. Mee nyaadhaa yaalmaan kiyya waa dhabee hin beektu ijoolleen. Haadha abbaan kiyya dhabanii fi nuuf fidanii mee dhabnee fi walumaan warraan beektan yaa ilmaan mee rabbummaan isin hiijee abbaa keessan kana rabbi haa milkeessu. Ummii tiyya mee naa nyaadhaa. Atis abbaa keetiif baate. Mee yoo ta'anis kunoo na baate ummii tiyya. Nuuf fida mee marraa kana qullaa nutti hin deebu abbaa keessan kanaaf du'aayii godha. Akkana qabee maan nut deebiyaati kan akkin shaan qabee shaanxaan qabee nut dhufa. Hoo mee hoo keessaa dhufee jiraa mee hoo.

An biyyuma tanaa'u niin jibbee niin jibbee obbolee ilmaan kiyya dubaa'ee jiraa dhummii tiyya nuti sii jiraan ajaan. An biyyumaan itti dhaladhee umriin tiyya hangana itti keessa tanaan fedha jeeti. Dubaa'ee jiraadhu biyya nagayaati. Makiina sin dhiban wanni takka sin dhiban akka lubbuu teeti jiraata. As miskiin lubbuu tee kaf nu godhan. Kaf nu godhan. Akkas nu godhanii jiran. Liqii haa liqii si gaafata. Osoo hangas takka ga'u liqii si gaafata. Amma tokko kuma dhibba shan fuudheeti. Baatiirraan deebisaa na jee ilaamma kun ama taatee tokko na dhibba tokkoon kan naaf hin deebisne. Tanumaa mii tanu gubde kaf nu goote hulaan dadhabamte eenyu gudeen jee miskiin. Hulaan dadhabamte eenyu gudeen jee ka dalagaa jibbee Ciisee osoo ciisuu foon baasee sangaage hin dalagatu. Ilmaanii beelan mixirqishoo beelan ilmaan ala akkamittiin guddise anciiseetiin akka isaa gabbadhee guddise akka itti guddise nu bibbeera. Wayi. Ee waan takka yaada waan takka sammuun isaanii